ninyenda kubevugira emporogoma y'oruganda rwa ida ekitintsi kya dahuda enyonyoozi y'obusheeshe omushana gw'abarikwera owayimena danieri ebiro bishatu omu kiina ky'entariika gwejegyera owayimena misaki sediraka na birinego omu kikoomi ky'omuriro bakagyenda batahiire owareeba ise empumi akagyenda ise emuga efa amatu ebikurura ebiteta bikagamba abafiire bakazooka akakora emirimo mirungi omu nsi omwana wa ruhanga bakamutura busha akabatendera banza ogwo mugabe rugambwa Bakamwanga abasiisi bamutira emirimo ya Nyamuhanga tibaayitegyereza mirimo y'ekibi kyabaita amaisho g'omwoyo ngu omushaija aine obwengye bwingi naarwa kutwara ebibanja byaitu nimurekye tumwite ogu muntu akeebeeherera Ruhanga. Baagwisa akagwe baayanga Omwana wa Ruhanga atambira abashoboirwe ashusha amaizi g'abarikururainamura abayiinamira shi atiaba ataine kutandikira busha kati amurya ebyagyenzire ebyanyagirwa bigarura busya ahungure enfuuzi n'enfakazi ahwera baakati ayambe atambe endwara z'omubiri n'ez'omwoyo ayongooze otarikumumanyaho omugwerero rihehemure nawe arugaho amwetegyereze. Bakamwanga abasiisi baamuraarira aha kiro baayekwata oti ka babaaraara omu tugombe nibakima enaama y'okumwita nabwo ntarikubamanyaho haza akaba naabeetegyereza. Nyaaburamu akabeetsiza yaahikiriza ekigyendererwa endagaano ei yaaragaine na Ruhanga. Akaba aine amaani n'obwengye n'obushoboorozi kumaraho enteekateeka y'abasiisi ku yaabareebire abasaasira agira ati, Aba tibaine eki barikumanya ayemere atubambirwe aha musharaba Omwana wa Ruhanga. Enaku n'obusaasi buzaara akantu ku byabaire nibimwizira omutima gwe gwatiina omubiri gwa Shooko enshumba agira ati, Taata ku waakureka ekyo kikopo ky'obusaasi kikampingura, Yaisika ku yaahenda endagaano ye na Nyamuhanga, yaajumbuuka yaamureeba, agira ati, Tata, ntusaasire, ka kibe nk'oku orikwenda, kitaba nk'oku omubiri gwangye gwantwariza. Yaayeyomera baamubamba naareeba, baamukomerera n'emisimaari enki mukaaga, baamujweka engata y'amahwa omu mutwe, baamuteeza enkoni n'ebiti. Tibaramusaasiire, bakamujweka omu bindo omu ihangwe nk'oti ari mwana wa Ruhanga. Omwana wa Ruhanga ku yaasingwire, Nyamuhanga yaagamba n'eiraka Ruhanga ati, Basiise omutaahi ekyaaho orwigi rw'eiguru omukingo gwa ekaari ogwataaka embabazi zaashuuma. Yaahuramu omusiisi yaayebembirwa maraika wa Ruhanga. Nyowe ngira ngu niho yaagambiire omuri Isaaya eshuura makumi ana na ishatu okutandikiraho ati, Niinye Mukama Ruhanga owaabahangire. Hati na hati naabacungura, nimwira okwo ku muriraba omu maizi maitu garibatwara n'omuriro gurikwaka n'ebiri byagwo tibiribakoraho. Yaagira ati, Niinye Mukama Ruhanga waanyu otabura mu biro by'enaku abankunda, mbataho omutima bansherura, bantunga, nkunda beeteezize ekyarimwe. Mutuzaare. omugambo aba gwevugire embogo n'enjojo ebishwaga n'ente regi orutaro n'omushana ngu evugire ebihangirwe bya nyamuhanga ente ezi ruhanga yaahazire akatunywanisa nazo katungi ente nkateekateeka aha mugambo omu ihanga ryaitu n'ekyevugo naashanga mm katungi ente nkateekateeka omu mugambo nkateekateeka omu ihanga ryaitu aha Katunge ente.
Ruhanga ongirire embabazi. Omugambo oba gwevugire embogo n'enjojo ebishwaga n'enturegye orutaro n'omushana ngu evugire ebihangirwe bya Nyamuhanga ente ezi Ruhanga yaha Sayidi akatunywanisa nazo. Katunge ente.
Kateekateeka aha mugambo omu ihanga ryaitu nashanga kiri ekintu kimwe nasha ababembezi ba Uganda. Katunge ente. N'abagurusi bakuru batuzaire tindahakana isenka aimuka nazevuga rwatu.